Э, Рөстәм абый, әйтеп узыгыз әле, менә курай татар халкының милли уен коралы бит инде ул, шулай бит? Ул ничек барлыкка килгән микән? Аның тарихы турында берничә сүз әйтеп узыгыз әле безгә. Курай инде ул борынгыдан барлыкка килгән. Элек аны курай үсемлегеннән ясаганнар, төрле-төрле размерларда. Кураны кисеп, тишекләр э, ясап, э, ну, тавыш чыгарганнар. Ул инде тиз ватыла торган булган, шуңа күрә хәзер теге заманча металлдан, пластиклардан ясыйлар. Төрле формада, төрле озынлыкта, төрле тональность ясарга була.
Яхшы. Э, нәселегездә курайда уйнаучылар, гомумән иҗатка тартуч- тартылучылар бар идеме? Әнинең абыйсы Наил абый, ул уйный гармунда, курайда. Калганнары җырлый гына. Димәк, барыймы?
Барыбер дә иҗатка тартылучылар бар. Менә сез күптән түгел генә ике грант откансыз дигән шатлыклы яңалык килеп иреште безгә. Ничегрәк килеп чыкты бу, аның турында да сөйләп узыгыз әле безгә. Шуннан да инде быел 2018 нче башта елда беренче грантны откан идем. Ул инде Тальянда. милли музыка коралларында уйнарга өйрәтү дигән грант иде. И быел да ике грант язарга туры килде. Шул ук шәһәргә тальяннар кайтсын дип, гармуннар кайтсын дип, менә кубызлар, сорнайлар, шундый грант язарга туры килде һәм Аллага шөкер, оттык инде без аны. Әле инструментлар килеп җитмәде, көтәбез. Үзебезнең ансамбльгә кушып җибәреп үзе өметләнәбез. Яхшы.
Ә курайда үзегез ничә яшьтән уйныйсыз инде? Курайда мин бишенче класстан икенче гимназиягә укырга кергәч, анда курай түгәрәге ачылып җибәрде. Башта Әмир абый укытучы иде. Алар өйрәтә башладылар, аннары Зиләр апа Имамутдинова, Имбер Шәфыйковлар, менә шулар белән уйнарга өйрәндем инде мин.

Ага, яхшы. Ә әлеге түгәрәктә яшь чикләүләре бармы? Кемнәр шөгыльләнә ала монда? Укыткач инде курайда мәктәп балаларын ала без инде. Җиде яшьтән унбергә кадәр, беренче класска кадәр мин аларны теге кызыксынсалар, өйрәтергә өйрәтә алам инде. Алай да теге олылар арасында да шалтыратучылар бар, күреп, мине дә өйрәтә әле дип. Теләк белдерүчеләр бар, әйме? Димәк, теләк кенә кирәк. Теләк. Мхм, яхшы.
Менә иҗатка тартылулары сизеләме? Хәзерге заманда бит балалар теге, ничек әйтим, милли уен коралына якын килү түгел, алар белән хәтта теге кызыксынырга да теләмиләр. Миңа калса, бу эш бик авырдыр, шулай бит? Барыбер дә аларны Бу, әйе, сәнгатькә тарту. балаларга инде күбрәк телефон кирәк бит инде хәзерге заманда. Әйе. Шуңа күрә без ул телефоннан аерып, балаларны теге үземнең уйнаган осталык белән аларны кызыксындырып өйрәтергә тырышам. И алга таба менә инде бер проект сымагында бер Җәлилдәге мастер Нәзиф исемле миңа миди кура ясый. Хәзерәк балаларны тагын да кызыксындыру өчен анда бер 120 тавыш булачак. Бәлки шуның белән дә кызыксынып китәрләр алга таба. Яхшы.
Ә менә шушы курайчылар белән кайларда чыгыш ясаганыгыз бар?
Курайчылар белән элегрәк Казаннарга җөридерик, алабуга, Нижнекамск конкурсларына. Хәзер инде күбрәк теге чикләүләр булганга караганда шуңа күрә бик йөреп булмый. Җәмгыятьтәге вазгыять.
Шәһәрдә үзебез дә үткәрәбез ул фестивальләрне. Менә инде иң беренче исеменнән багышланган Курайчылар фестивале тугыз тапкыр үткәни. Быел язга таба аны берсебез международный, халыкара фестиваленә әйләндермәкче булабыз. Гармунчылар, курайчылар, тальянда уйнаучыларга көтеп калырбыз. Димәк, төрле җирдән җыелган курайчылар, гармунчылар җыелачак инде, шулай бит? Яхшы. Ә менә шушы конкурсларда чыгыш ясаган вакытта киемнәргә килсәк, милли костюмнарны каян аласыз? Милли костюмнарны инде әти-әниләр белән тектергән идек. Менә теге соңгы группа белән бик Көчле группа иде инде ул, бик талантлы егетләр. Мәктәп базасында да бар. Үзем бит инде мин энергетик мәдәният сараенда сәнгать җитәкчесе булып эшлим. Энергетиктан да ала алабыз дигәндәй. Табабыз чыгышлар ясаганда. Теләк кенә булсын, шулай бит? Әһә. Ә менә уен кораллары да сезнең каршыгызда бик күп курайлар тезелеп тора, шулай бит? Уен кораллары һәр баланың үзенекеме, әллә инде сездә Биреп торасызмы? Юк, уен кораллары һәрберсе үзләренә алырга тырышалар. Ага. Курайларны мин инде үзем ясыйм. Инде миңа шул Индер абыйдан күчкән һөнәрдер инде. Ага. Ул өйрәтмәде, но үзем кызыксынып, менә уже байтак еллар меңәрләгән курай ясаганмындыр инде. Әфәрин.
Ә менә курайдан кала тагын нинди уен коралларында уйный беләсез?
Курайда баянда уйнаган кешеләр инде алар. Төрле
Теләсә нинди. Теләсә нинди уен коралында уйный ала. Тальяндыр, гармондыр, кубыз, фортепиано, синтезаторлар, любой гитарасында да әзрәк шунда. Яхшы.
Чикләр юк безгә.
Димәк, кулыгызга нәрсә аласыз, шунда уйныйсыз инде, шулай бит? Тавыш чыгарабыз берәрсенә.
Ага, яхшы.
Бик зур рәхмәт сезгә безнең белән әңгәмәгә килгәнегез өчен. Сезгә бары тик киләчәктә иҗади уңышлар телибез, сау-сәламәт булып яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт, сез шундый сез калыгыз.